Okey nyadi betemu baru kitai ba dalam aaa video aku iya nya aaa video Ademanman dalam tips-tips kuntau kitai baka sekali tu aku ngemai kitai aaa meda beberapa igit tips agi. Thanks sebedau nya aku meri besai terima kasih ngagai kita ke udah meda video aku ke sebedau tu iya nya tips kitai chara kitai ngelaban orang ke besai. Ok uhh video nya udah di upload aku udah di kunsi ka aku mega ngagai bala kitai uhh ba Sarawak din iya nya sigi page ba Facebook Facebook SKD Sarawak kun eh nama Serakup Kuntau Dayak ah SKD ok nyadi aku meri besai terima kasih ngagai admin admin ke ngempu ah ke ngempu page nya iya nya Philip Ken Philip Ken terima kasih ngagai nuan tuan laban udah ah approve video aku ba dia lalu ketegal nya mega Ketegal video nya mega subscriber ko pen udah nikai terima kasih ngagai kita. Lalu aa baka nya mega aa kita ke ulih nerima tiap sehari aku aku pun meri besai terima kasih mega. Ditu meri nyamuk ditu. ok nadai ngawa aa ok sepi sebedau nya aku aa. ka ka nama nya meri jaku tangkan ba ditu au meri jaku tangkan pasal uhh tips ke digaga aku ok tips ke digaga aku nya kitai meda semina meda uhh tiga igi buah aja ba dalam video nya empai lama nah ti kita berati kia buah pertama buah kedua enggau buah ketiga ok nyadi udah nya aku pen bisi uhh meda. Komen-komen bala menyadi kitai, bala tuai guru kitai ba tuai kuntau kitai ba page nya mega. Manah amat komen sida iya lalu pen sida iya bisi ga meri meri ti nya meri aaa ke ni nya tips ke bukai meh, tips ke bukai bisi diselit ke sida iya ba komen dia kita ulih macha iya ba dia. Aaa nyadi jaku tangkan aku keterubah iya. Nama kebuah aku meri tiga igi tips aja ba dia meh nya. Ukai nama ti aku meri tips kelalu mayuh. Video kelalu panjai engka kitai nyau busan ka meda eh kelalu panjai video nya. Nyadi maya nyampai lama aku semina meri tiga igi buah aja au. Nya kebuah Aah kitai ba kit nama nya nya kebuah bisi komen ke madah nya aah ke bebalas komen ba dia madah aah tips tu tips tu ku iya manah nya nya ke ka ku kitai ke bekenya ke ka ku au sebela bekunsi ke penemu diri empu bela bekunsi ke tips diri empu lalu Tau tau peratika kitai meh tau tau berunding kediri kitai meda penemu nama nya penemu ba komen komen ke ba dia lalu di perunding ke kitai lalu di ngaga latih diri empu au. Ok nyadi jaku tangkan kedua ka dipadahka aku kita meda ku meri sigi tips eh ke batang enda tips tu iya nya utai subjektif au subjektif. Iya subjektif tu baka nama-nama utai ulih nyadi, nama-nama runding kita ulih dikena, nama-nama komen kita, nama-nama bungai eh buah kita ulih dikena magang. Tang semina maya nya aku ka aku semina meri tigigi ngaika video kelalu panjai au. Nyadi Ahh kitai berunding ba dia meh enti semak jaku kitai meda ahh tips ahh komen kaban kitai siko aku lee eh enda ingat ku nama iya lee lj ka asai ke pia asai ke pia ahh tanya iya. Nama nya komik eh nama menyadi kitai nya koya madahka aku ah nibuh mayuh amat pegerakan koya semina kitai statik ngelaban orang besai tepis kitai ketengah pen nang awak tepis kitai ketengah pen nang awak lalu tumbuk set kitai ah. Tenya iya, Ngena buah ke ditemu kitai? Endang awak, manah nya. Nya utai keka aku. Kitai belajar, kitai begempuru ba dalam kelab tu au, ba serakup tu. Manah nya utai nya. Utai nya ka didinga, utai nya ka dikemeranka aku, utai nya ka di munyi ku jaku orang, ka diperatika aku. Ha, ke nya iya. Ok, kelimpah ari nya bisi mega komen menyadi kitai siku, aku enda ingat nama iya. Aaa ko iya nama nya belaban ba utai tawas enda sama enggau belaban ba utai ke juku. Amat betul. Ba ditu aku ka madahka kitai nya meh kitai mesti belajarka jalai jalai maya kitai belajar bungai au. Maya kitai belajar bungai kitai pen nemu kaki kuda-kuda kitai. Kuda-kuda kitai selalu iya panyai. Ti ku endur nya juku beri kitai pandak juku janji tubuh kitai tu stabil lalu ulih ngenanka diri empu maya kitai belaban enggau orang enggau orang ba endurka juku nya, ba endurka sekut nya. Ok, kitai ulih belajar ba dia. Ok, sekali lagi aku madah, tips tu Nama-nama utai nya ulih nyadi, iya meda keadaan dek maya dek belaban, iya meda endur dek maya dek belaban, eh nama agi ah baka nya meh enti nama nya ba tips enggau teori tu. Ok sigi agi tips enggau teori. Tips enggau teori tu baka ke aku ari nya nya buah ke dipelajarka aku, buah ke diajar aku, ba buah ke dipantaika aku ari nya. Iya nya tepis kitai tu tumbuk kitai patung iya, singit kitai. Okey. Nya semina tips. Okey tips tu munyi ke aku tadi subjektif. Enti deka begunaka buah aku nya guna perati ke kitai latih ngaga latih diri empu ok laban ia ulih beguna kitai munyi ku jaku bala menyadi kitai dia enti amat amat utai tu nyadi enda sempat kitai ngaga semua utai baka nya wea enda sempat kitai ngaga nama ke dipelajar kitai nya. Ba ditu ah bala menyadi aku ngai enda enda nama nya ngai enda madah. Nya meh guna kitai belajar ke jalai bungai, belajar ke jalai kuntau au. Nya meh kebuah kitai belajar ke semua nya. Ngambi kitai besedia maya kitai napi utai ti ka nyadi. Kitai enda nemu kemaya Baka tiba-tiba orang datai lalu nyerang kitai, utai nya sekut, jalai nya meh ke dikena kitai. Nya meh kitai, enti kitai belajar bungai, kitai bisi belajar jalai. Belajar jalai, belajar pechah bungai nya. Chunto, aku meri chunto. Aku meri chunto, bungai sigi. Nama kebuah kitai belajar ke jalai enggau pechah maya kitai belajar bungai? Nya meh ke disepatut iya kena kitai maya kitai ngelari kediri sebedau kitai nyerang baru. Ukai chunto. Kita numbuk bungai. Okey, numbuk jalai baru. Pusin. Okey. Ditu tarik. Pusin. Tu meh kena kitai ngelari kediri. Chunto iya, orang nyerang ari nya, kitai bepusin ke iya. Orang nyerang ari belakang, orang nyerang ari belakang nyin pusin. Orang nyerang ari belakang. Nya meh kebuah kitai belajar ke jalai. Au. Nyadi, uhh. Nya meh tips kitai ke sekali tu au. Laban bisi komen ke madah kitai enda sempat enti maya utai nya nyadi amat. Nya uhh aku nentu besetuju ba dia. Ukai nama uji kitai meda orang iya ke tinju. Tinju paling uhh nama nya dikena Paling keni ku orang nyebut neh. Nama ke dipelajar sida iya enti sida belaban nya sigi dikena sida iya. Muay Thai, MMA, mix martial art ah. Nya meda sida iya Superman Punch, Patung, Tumpu ah. Nya ke dipelajar sida iya besehari-sehari. Besari-sari sida belajar nya, nya meh dikena sida iya belaban. Au. Okay, nyadi video tu udah sepuluh minit. Aku ngaga part dua.